Kityeko mako woko minwe a district ji ariyo mukene pe loko mchako cuk me caro dye i wi ali i Lengulu sub county obikelo boti ni loke ni kidong report mukene madongo ma tye piny i yub me loko angeye ma ocwiny i ceng ariyo matin kong wanen wiye madiro ka wadwogo cen wamete dong kany kore ki kore.

Ji ariyo mokene ma kemao gin Ayobedo Fred Kalisa gin ki Ronald Wanda ikone mon gin gochako chuk me cato dien wi ali lungulu sub county DJ Minwa District Christopher Mara omoko lok man bolu cho lok ang'eya wanen kong report ma kibut David Magere ikom lweny ikom chamchana ilo Uganda Kinwa District.

i kom koko ma kiketo i komgi-ni. Inongo kun lok man tero ni meno i kine me dwe ma apar aryo mwaka alip aryo ki piru dek ki dwe ma apar aryo mwaka alip aryo ki piru ngwen cuk mo me caro lee ma ci kine dyangi ki lee mukene ma gigwako i paco gibedo ka timo iye caro wil rwom mamalo ma meno nongo pe tye i ngec pa gamente me te dero me nwa district nyo district Nyonwa e district local government ma gin meno okelo acara matek tutwal i yo me rayo lim i district meno i noo lok meno kono medo ka maleng ni kalisa kacel ki wanda ma gimako kacel ki nan tume ma tim kao me district meno i kono gin gukwalo ciling nyo gubedo ka tic i yo ma okelo kwo onyo rweny pa cente wel mi milion pyer aryo tonne abicel cente man omyero district aye onong bene ento pe ocito i kibego pa gavmente me te dero meno Gibyeko ni meno jo man gutiyo ki cente meno i yo me timo biacara i yo me cato dyang mano meno tye tim ma pe rwatte. Christopher Omara ma tye Nwoya District Resident District Commissioner nyo ni RDC me Nwoya District en omoko lok man bot wan Luo TV i kudiko me ceng aryo tin ni me amako meno otime ki offices me local government me Nwoya District i ceng Baraja Lawo.
en ma o cawa aboro nongo kiniang ni eh, ladit kawo me nwer district ki ludano aryo mukene kimakogi ma gitye ka cito kwedgi kiterogi i nyim kot tyen ni abyeko ni gio i nyim kot lok man lubbe ki lok ma obedo ka kadi con ma bene wan obedo ka lok ye kare ki kare lok me camcana ma tye i district akany tutwalle in wi po maber ni wan obedo ka kok cuk mo nongo kicako i nyamo kino kaca eh, nyamo kino parish i lungulu sub county cuk me dyang ma dano Mogo ma pe gulubo cik kit me keto kwede cuk me dyang gin obedo ka gamo cene, gitiyo ki cene-ni, cene ma pe kimiyo ki i local government. Dong lok eno nino kara aye tye ka lubo kore macok cok tutwal dong nio wa lawor ma dong jo ma kibiko ni gin gitye i lok eno-ni kitingogi me terogi i nyim kot. Umar otito ni meno en pe etye ki ur ni jo man gimakogi pien pi kare malac opic ma mege ki opic mapat pat gi lwak me te dero gubedo ka dongo dur pi tim me cam cana ma tye otany matek tutwal i district me Nwoya kun ocakke wa i mwaka alip aryo ki pyerabiryo dek. I kare ma jo moni onongo gitye office me district meno gimakogi pi kwo me lim me Parish Development Mode nyo PDM ma i kingi jo mukene giweko gungoko lim meno ki jami mapol ata ma tye ka timme. Inongo en kono omed ni meno, kati ka maleng pa Inspector of Government-ni kono tye okati i kom kare kekome kadi bed onongo dong gugale pien pi kare malac nyo gin gidongo dul pien peko tye mapol kun lute dero kok pi peko ma nongo diyogi ento nongo gin ma myero gin gunong macalo lute dero pe o botgi.

Malup gi koro moka ti matek la wuyi cheng bara ja kama lo tela me chung madit me gul ma igi do bara rio go char ka lok lo cho lo ngi e kom gin ma gin me tike tim ma ke cho bo ko lo kom koro me cham jana ke dang bene nywaro office gin rio me chere office pa RCC man resident city commissioner me gulo wa ke nen kit me laro lok man ki chopo ne wa o ya gi kene telo mi orbet be lo kom tela pa lo chat me chuk madit me gulum Akama won kom ma megi Patrick Omaya tikon ka kok matek ka bene koro ti kome ni ya kibot karan madit santo bura gen kila kony ko won kom Florence Oyela lagen ma ikore komo maya ni mon tika chamo je mapol ka ben lokom yepe yubu tere tere wekene bede ker me gari office mando wero Peter Banya lub ko DG man ilaro peche division tiko moka ni kino war game luo ichina dek digi bibedo ping maneno kit me chopo lakini dula riwa ni weng wek tele me chung madit oya gi kene tela ke ben lo kom doro chok man obed ti roma mite Christopher Nyego keli report ni ki Gulu City Peter Banya lalub ko RCC maloyo laru peche division owaye ni mon gi no koko man dok ben gi komiti me bebedo otiko luong ka choke ma wuti me diri cha dek ne de piero bungwen me jemi angwen ni mwaka ni eni weki nen kit me tieko loke ni yo mamol. Obura kelo chok en gi kok e kom omaya ni mono tika telo tela magor matek. To e ker ma ter koti kilim dok bene tika nywaro jami pa dul mane pa jo ma gicara i cuk maditi. Gin bene waye ni mono omaya oloko woko pen cik ma dor association man oweko medo kar ne me bedo i office kun nongo cik cimo ni obed pi kare me telo aryo keken pe okat eno. Malope ki lok pa dul ni eni bedo tye i opic pa jo magi ma ocakke i nino pirwa abiro me dwe me adek i mwaka alip aryo ki pirwa adek ka otum woko i dwe me adek i mwaka ni eni omyero dong wek gin gua woko ki opic wek ki nen ni ki yero lutela mukene dok bedo ki opic i kare man dong tye wi alim. Kadi bed ni mon okoko bit i tyeng nguma i wai ni kwak lok ma gilokone weng lok acoka ka wai ni mon otim ma mege gitye ka tic maber tutwal ki dul man ne dok bene ka onongo en bedo peke ma icito i kwan jami weng obedo ka wot maber eno wai ni kare me ducu ni opic inongo ni mon olok kom limme tye atata tutwalle i lok me cako ka bene oweko en ecako timo gin mo tutwal nyo bene icako tic ki lori pa dul man ni me nene ni kitiyo lim ki lori man

Christopher Nyoro Kigulu City. Malupe kikwed palo diro gin wene mana loko loko me pinye twero ye luwoko loko mgwoko le ma opati kabed me gwoko ye le timi lobo Uganda kan to dole ko malo me lobo Uganda gin wene wan ka che peke ka te ka lweni ko mpero man me loko loko me piny ka duke ne mred ni buwek lo limping ma pol bedo ngi bino ka limo piny ko malo me lobo Uganda piano le yi ma nena peke jemo ken ma pol mono kelo limping pia loko loko me piny dong bibedo pek i kumalo me lobo Uganda. Man oa ki cako tute me nene mono kit ma myero gitye kwede me gwoko lee ki yo maber myero gitye kwede maber e bene kimiyo bot gin pii ma oromo owek lee gunywal mapol ka bene lulim piny gubed ka bino i kumalo me lobo Uganda kit ma gibino kwede kare mani onyo bene omedte makato meno kare bene ma duge ma leo lak me piny tye mapol i kum dano ki dong lee ki jami mukene ma Lubanga ocweyo i kumalo me lobo Uganda.

Uh, staying in the park throughout the year. Frederick Kiza Kayanza, Chief Warden me Magician Falls National Park, wajo ni aduki pa loka loka piny tye ka weko pii bene pong neko lee mukene macalo nyang kacel ki raa ma man ka mete bibalo kit me bino pa olim piny i lobo Uganda ma gikelo lim i te gicaa pa gamente. Climate change is causing animal shift and when, when animal shift takes place it means that also tourism must shift.

like hippos because the speed will be high for them to contain. Basi Hangi, Assistant Commissioner maneno lok me communication ete Uganda Wildlife Authority onyoro ni balo kaberu ma orumu wa chek pa ye dok ti jo mukene ma giripe ka chel ki rangers me timo bal machalo meno ma omyero lwak me te dero

Okay? Now, when they go somewhere else, some of them find themselves outside the park in the communities. Ka ce pe kilwenyo i kom alokaloka piny, ci man lobo ma mewa birwenyo lim madit pien nongo olim piny peke ka bino i lobo Uganda ma omyero nongo guket cente te gicaa pa miri. Man mitte ni omyero kiripel kacel me gwoko kabedo ma orumowa. Pi wan Luo TV, Jonisani uchaka chon Inuoya district.
Inge joko woko dano te yub me gwoko nyo bene miyo tente mi wilo le ya chule te yub me restocking igulu city lula dongo chako dok doko chen yub me cho dano moko no tente te yub man mamiyo rubed shilling million abid abid ni office pa resident city commission ojuko woko yub mani nge lwa koko kom warga mon ma kichwalo wi ati en odong gin wan gitiro chwalo warga mokene mamiyo dong gidano chak pong one omer ki pong pe kit ma wi ati ni warga ene bo moko loka da ke bene nga omiyo dong chente man eta yub pa gamente me restocking ismail jacob jones keri lok matut ka wadiwi chen wamete ke yub me loka nge mo chwiny kore ki kore

ma loyo kabedo me laroo Paje Division ladit Peter Banya. Plan number one to reform ma wa ci form ma raising complaint ci declaration ma ci tayare an acknowledgement ci wa ko wa kama tayare en to wa no ni e on men form ni en misguiding dano but identification by beneficiaries when to ma bayar da abere mu kere wa ci wa kin kan kin dan el yer de ma gen gen yer o be list e on Uh, cha pia tukadho watimo verification ni akiki mo tim ki city kan ma jo piero bi achiel pa wal won go biro kar ma go biro eni do waneno ni mana joni eni mana emi gunong jomo kede go karo jomo kede wanoni pegi poro i categories mi mak miyo Wa kwani nyinge wa dwa el season ni ni gu do gu do gan ni gu do e gu me gu do jo gu ye dano ma dano ki romo biro ki categories of chada. Banya otene mene i kara me rot woko nga gi ma omir gin gunong kony me cente man wiye ti i baci me acel lem ginoni

Ento jo ma gubino-nu giao i distrikt me Acholi pole weng. Ci wanego ni wudok cen ngat acel acel odok office pa RDC raise complaint kun ka cawa mi city ni wawachi ni wai niyo yo kit mi identify gin wek ka kira mwaka ni eni kira duma bor ka dok cene dok obiro mit ki pok wek cene ma mit ki pok cek bot jo ma pa Ento e Gudo District, coyo dano ma gibinongo kony cente milion abic ite yub me restocking. Cok ki oo i agikkine, nicakke ma program ma cone ocakke woko, luloc me gudo distrik giwaco ni meno dong gityeko woko coo i nying dano ma gibinongo kony me cente man i pol pa parties ma tye i sub-county me gudo distrik. Cosmas Okidi ma tye lalub kor DJ me gudo distrik olego dano ma gibinongo kony me lim man wiye tir me tic ki cente meno

me wilo dyang dong gikelo dyang gikelo cilingi me wilo ki dyang ento pe me timo ki gin okene milion abic-ci kwany milion adek ci wil ki dyang milion aryo iromo tic kwede dong me neno ni igwoko en dyang eno ni maber yobo ode ki dong two mogo ka tye kigwerogi ki ngagi ki ngagi ki ngagi

dok cene kit apdm tiyo kwede en kit me cul me restock i dobu dano abiro abiro beneficiary abiro abiro pa pari gin bu no cilingi dano abiro pari acel dano abiro pari acel dano abiro man i lot me acel ka dok lot mukene doke bino kumeno kumeno ki tyen lok ni cente pe tye muromo ma wek dano weng iculo lok acel President Yoweri Museveni oye me miyo cente milion abiny

Kot man kowae ni chule ni ti pi dano weng me roco kwo ki bene lanyut ni gin gitye timo gin mo me roco kwo pa dano ma gitye mali pi dano alip pyerabicel wiye abic miya aryo ki aryo ma guwok ki i adwogi me lweny ma Al Hassan otelo wiye-ni. Cul man ka ce iloko i cente me mali man Franks nongo tye bilion angwen alip milion miya abiro pyerabic wiye abic tonne abicel ma kimiyo en pi dano ma i kit ma langol kop ma obedo ka doro winyo pido man Kimberly Prost owari kwere bolu cholo ang'iya. Al Hassan Ag Abdul Aziz Ag Muhammad Ag Mahamud ma oywe ki nying ni Al Hassan obedo lamemba pa dul me Ansar Dine man dul pa lulweny me dini Islam ma gubedo ka kwanyo loc pa Timbuktu i kin dwe miya angwen i mwaka alip aryo pyera alip aryo ki apar aryo ki dwe miya acel alip aryo ki apar wiye adek.

Mon ki anyira ko deno can malit tutwal i kom gengi bene mukene obedo arem me wic ma lubbe kono ki adwoki me lweny ni eni. Regarding the rehabilitation measures, the Chamber estimates that the cost of implementing socioeconomic and educational support programs would amount to 4 million euros. regarding collective community-based psychological rehabilitation measures. The chamber estimates that the cost of implementing this program would amount to 1,200,000 euros. Alhassan Kibaye woko koko me bali wi en tutwale pi lok ma nywayo me buru ki dong tero dano piyo piyo me buru ki bene diyo dano i nyom con ki jami mukene mapol bene me bal i kom kwo pa dano. Alhassan kibigonyo ki i buc i dwe me adek i mwaka manyen me kaka gonyo en i mwaka alip aryo pyero wiye aboro kit ma kore ongolo kwede i dwe me abiro i mwaka ma okati dok meno tye ma lubbe kono ki miti pa ngol ma atir ma gin waco ni mono polle kibayo woko jami mukene ki i wi en pien ni kok apil obedo tye ka dok kimiyo boten

Robert Ariaka olimo poro man Matiri Ngili Ward onen kong ripoti kuom lugha ng'iyo me biashara. Ka ichero iporo pasea mati e mureva sel mane ringili wodi mino jima pole kene ti yo pego cham ma ke pere poro mati e podang ma pola ta kidung jami chalo waya weno atudu taki ka chel ki gweni. Ase ya ati pur pude i rwom ma malo i kare man ni keni tye i anyogi me pito en opeko ki winyini dok bene pol kare ti timo jami mapol ata i kine bene ipito iye nyanya en ocako puro nyanya ki eka acel ma okelo bot en ciling milion abongwen ma otiyo kwede me wilo en nyo cako project me gwoko peko Ase ya bene onongo kony me lakir pi poro ki i Arua district te yub ma kimiyo bolo pur matino tino ma World Bank aye oculo pire

That 9 million, so I started uh, acquired more land using that 9 million. Uh, that's when the, the idol bigger came in. So I started with two pigs. Apart Kimeno bene en ni jolo pi ni wuok ki paipo madong' chuor e tie robot to peo ki jemo ken ma pire tek me cham man iporo ni dok bene en dong kare man pore ni weng ka ce duru wele weng ka cel ti wel me ciling milion miya dek ki pyera bic kulu i dwe ki dwe en twero nongo luto ciling makaro milion aryo ki poro ne eka bice lingo meno wil ki mucara ma ono ki bo dok tice man me bedo abili i Uganda.

En bende tim ma ocholo tije poro omege ma gitiyo kare kare dok bene miyo kero ki mon mapol ma gibino ka tic i poro mamege. Azaia dong bene tye ki yub me cako medo rom kadi me poro mamege-ni ka bene imed dit pa poro man wek ocak kelo alokaloka ma i kibbe dano ma i kin gang dano nongo pwony ki bote ento bene ginongo tic niwok ki i porone-ni. Pelo wang'eyo biashara e wang' luo television. Robert Ariaka Kiarua District. Kadong eloko mtugo loloch ma kidoro tugo dilo pa gai kwen senior ma Uganda gutiko kwanyo draw man mena ket matugo bawor kwede kin tim pa wobe itugo pilo Uganda yub mo time ki GNS Plaza mati Kampala Ladit Madoro Dulman man Executive Committee la member mameki Ayub Khalifa Kinji ayo ber ka doro Ayub me kwanyo dro man kun ngat ma ber ka moko chaden aye Christopher Mugisha matidong President ma John Padul eni Alfred Okanya kaachiel gi Richard Muhumuza wanen report lokom turo Ayub miloko ng'e ma ochwiny itikanen e Kiwaluu TV.

Magi aya kit ma group ti kwede. I group A watye ki Masindi Secondary School, Kaserem Secondary, Budo Secondary School ki dong Teso College Aloet. I group B tye Mbale Progressive Secondary School, Chisozi Secondary School, Pabo Secondary ki dong Saku Senior Secondary School. Group C tiye Kichomba High School, Bwera Secondary School, Agape Secondary School, Kidong Makobore High School. E Group D ti St Peters College Tororo, Mecha Secondary School, London College Nansana, Kidong Kawempe Muslim Secondary. Group E ti ye Chadondo Secondary School, Chigumbas Intensive Secondary School, Jinja Progressive Academy, Kidong Kalisizo Seed Secondary School. Group F ti ye Standard High School Ndeje, St Mark's High School, Amos College School, Kidong Trinity College Abilo Nino. E grup G, TES Singo Secondary School, Bishop Komboni College, Mengo SS, Kidong Ibanda SS. Group H, Mbara Army Boarding School, Loture Seed SS, Nkoma Secondary School, Mentor Secondary School, Group I Tilira Town College, Nam Numasa Secondary School, Bukedia Comprehensive South, Kidong Pipi Newton. Group JTA, Muza Christian High School, Mvara Secondary School, Bristol Secondary School kaachiel gi Iganga Parents Secondary School. Group KTA Greenland Islamic School, Dr. Bore College, Aringa Secondary School kaachiel gi St. Joseph Buyaga. Group L Busia Secondary School, St. Kagwa Bushenyi High School, Kabalega Secondary School kaachiel gi Chibuli Secondary School. Group M, Madina Islamic Secondary School, Kitgum Standard High, Lumino High School, Masaka Secondary School. Group N, Garama Secondary School, Aiden College Wakiso, Lakeside Secondary School, kaachiel gi Kazo Hill College. Group O, Ng'ora High School, Kitara Secondary School, Idiwa Parents Secondary. Butawuka Magezi Ntake kadong e grup E tiye Bukedia Comprehensive North St Mary's Boarding High School, Seroma Christian High School kaachiel Kilubiri High School. Huyu poni mono tugo mai mwakamano butime igankwan Lira Town College matie e Lira City mani komani melubu Uganda. Piem mano bochake e nindo apar ni okwe ninde piario medre mia bich e mwakani eni.

weng ki nying ni wan luo tv onyo bende ka mero timo biashara ne wok ki wan luo tv no ngat ma iken nyo kit dul ma ken mati te vision group le mo office wape dan ma kiti ko mal ma lobo uganda chira ti jina road man ne office pa radio rupin mati gulu city ka dong pe ka bel mo ken ne ken ti ko dier ma lobo uganda bin ni kampala man industrial area wati street ma chel ki ma dek gero ma dit pa gang man gang kal ma dit pa new vision